E koe mester bin di paden. Bo mester kier e koe bo mester pa bo mester por yuda bo mester kier yuda bo mes. Ban pa mi. Ban fucking pa mi. Bo ke make e tonto ki happen. Ok sa dus bo tin ki yuda bo mes pasobra si abo no yuda bo mes niun hende no ta bin yuda bo mane abo mester kier yuda bo mes. Man'e tur kos ta aplikashon, pasobra informashon ta isistí tur kaminda. Like, nos tin chatgpt den Tontoquí, anto bra, nos tin the internet, nos tin peoplenan ku ta sharing millions of information free online. Si tin algu ku di bera bo ke hasi, Bo tin cu Jesus sa cu e. Anto, bo tin cu honger junto bo mes mané. No tin, bo no tin excuse den e tonto ki. Esey ta realidad cu bo no tin excuse. E unico excuse cu ta existi ta djis bo mes. Mané abo t-esun cu ta bezi ta stop bo mes, abo t-esun cu ta bezi ta limita bo mes, antora abo t-esun cu ta bezi ta hon abo ta stroba, strobando bo mes. So, bo mester. Kier e tonto ki bo mester kier, change e tonto ki bo no pa ta victima di su bo circunstancia mane. Si bo ta vicnima paso bo ta choose pa ta, no tin niun excuse den e tonto ki. Like e no Kiko bo ta bay bisa mi? Ami no tin kunes kiko bo bisa mi paso none of that shit matter. E unico cos cu ta matter ta kiko bo ta bay haci pa bo cambia situacion, con bo ta bay move, kiko ta estrategia, kiko ta e plan, kiko ta e goal. Kon pa ta bai usa e tontuki pa ta den por fabor pasobra shit don happen pero abo tin ku disidi kiko e tontai ta pa bo abo tin ku disidi kiko ta e definishon ku bo ta bai duna e situashon of e sirkunstansia ku bo ta den dje manera hendenan ta go thru shit shitnan ti biaha ta pasa bo ta disidi ku Bo ta bay cambia of bo ta bay haci algo diferente anto ta deses tin shetnan cu ta cu ta pasa durante e proceso pero esey ta parti di e proceso so abo tin cu dicidi ora ki tipo di coney pasa con bo ta bay ataca e situacion con bo ta bay strategize riba e situacion con bo ta bay wak e storia con bo ta bay define e tonto ki anto ta djey nan dje nan ta kaminda tur kos ta kana pero po pero prome abo mester kier esei pa bo mes pasobra si abo no yuda bo mes niun hende no ta bai yuda bo den e tonto ki mane e mester ta den bo prome anto e mester sali den bo prome prome ku tur kos por.

Tur kos ta existí pa bo ora aki. Ta djis abo tin ku disidí ku ta esei ta lokual ku bo kier òf esei ta lokual ku bo ta bai hasi. Anto ta esei ta e, esei ta ninety percent òf life. Letterlik choosing, anto becoming, anto choosing. Anto hopi hende no sa kiko nan kier, nan no sa kiko nan ke hasi, nan ta kere, nan sa kiko nan kier òf bo sa hopi bes bo Bo por laga tambe manera cu sociedad ta dicidí cu esey ta locual cu bo kier. Mane, bo por yanda ta bisa den cierto edad bo mester tin mane bo cas, coyu, cuminsa a guia cu mane. No. Bo mester haci algo cu mane aba ta feel cu ta con logic anto right pa abo haci. Mane, e reglanan por existi den e mundo aki, pero e reglanan ta ey djis. pa por define nan like letterlijk maneer maneer esey ta locual cu Adam y Eva ta ta ta maneer letterlijk Dios a bisa maneer pa nan no come e fruta pero esey ta precies locual cu Dios ta ta kier pa nan haci pesey el a bisa nan pa hacie pa no hacie pa nan bay haciele and that is how creation happen awo religion a cambia e storia y nan anto ta tur cos ta defende Kon abo ta disidí di wak e storianan? Pasobra e ta ègt un storia ku e ta un parable. Dus bo por saka ki definishon òf bo por saka tantu theories pasobra it's a story. Anto bo por disidí pa e theory ta e theory ku mas miho ta beneficia bo. Man'e mesun cos cu ora bo ta den un circunstancia cu e ta fucked up, ok, e ta fucked up, pero kico e definicion di e fucked up ey ta bay ta pa bo? Con con abo ta dicidi cu e kico esey ta bay ta pa bo? Pasobra al final abo ta crea historia den e tonto ki, so, um, tur cos ta historia. Anto bra, pa di promé bo mester kier pa e storia ta diferente. Anto kier riba un nivel ku no solamente e ta manera bo ta disití di paden, pero bo tuma, bo tin ku tuma akshon tambe ku ta aktivá esei. Anto miéntras ku bo ta tuma akshon, ta bai tin diferente kosnan ku ta bai pasa, ku ta bai purba bo di manera stòp bo òf kiebra bo. Pero einan ta kaminda e fe pa bini. Einan ta kaminda bo tin ku tròst den bo mes. Einan ta kaminda ku bo tin ku sigui fokus riba e vishon pasobra tur kos ku bo ta desea bo por hasiel e pasa pa bo mes. Pasobra no ta por nada bo tin e deseo. Kuantu biaha mi nan yeg bisa bosan bo ta kere ku Dios ta na bo un idea djis pa nan bo un idea? Si lo na bo un idea ta pa algu. Letterlijk ta pasobra bo por ehecuta e idea. Anto si bo dicidi di no ehecuta e idea e por bay pa otro hende cu si ta bay hacié. Mane, bo no ta wak tin, mane, no ta un hende so tao ta tin e idea di traha un light bubble. Tao ta multiple people. Pero esun cu a perserva, anto esun a cu a keda cu e vision eynan pa make it come true ta esun cu a gana. Letterlijk. P'esei nos tin awo lus, anto bra p'esei bo tin tantu diferente markanan di lus. Bo tin Philips, ehm, damn, mi no por kore riba niun marka mas. Wara, oh shit! Pero anyways, bo tin Philips, bo tin tantu diferente markanan di lus, i tur ta hasi e mesun ophetivo. Duna fucking luz. Pero ta tin un fucking genius cu a perserva anto haci idea un realidad cu despues otro hendenan tambe bisa mane, An! Mi tambe por haci esey! Boom! Make it happen! Dus, bo sa, e, there is nothing new. Letterlijk, there is nothing new. So. Tur cos ta con hopi abo ta dicidi di perserva. Anto esey ta con hopi bo ta desee mani how bad do you want it like who it's not about who wants it it's about who wants it the most the most pues esey ta esun cu semper ta gana dus pesey bo tin cu pensa mani si tin algo cu di bera bo kier haci bo tin cu haci coyento keda perserva no matter what Happen, keda perservá. Si ta di bera algo ku bo ta ègt kere den dje, algo ku di bera ta kon sali di bo fucking kurason, ku bo ta sinti e tonte den bo alma dje, ku bo ke kon hasiele, bo mester hasié. Bo no por laga nada, ni niun hende, ni niun situashon ni sirkunstansia, ni kiko hendenan bisa bo, pa stòp bo. Nada no por stòp bo den e tonto akí. Nada. So. P'esei mi a yegi bisa bosan, bo djis mane no por laga lokual ku hendenan bisa òf pensa afektá bo. Bo, like, niun hende no tin podé sobre bo realidat. Girl. Niun hende no tin podé riba bo realidat. Mi tin ku bo ta kore riba un teacher. Pasobra e poder ku e hendenan tin ta e úniko poder ku abo ta duna nan. Mane, niun hende no ta asina importante. E úniko importansia ku hende tin ta e importansia ku bo ta disidí di duna nan, di atenshon ku bo ta disidí di duna nan, di e effort ku bo ta disidí di duna nan. P'esei e úniko hendenan ku ta stima bo inkondishonal ta bo parentsnan, pasobra nan sa kuantu tempu, dedikashon, sudor nan a buta riba bo. Letterlijk. So, e resto. E ta un, e ta letterlijk, e ta un choice. Abo ta choose ken bo ta stima. Abo ta choose ken bo ta disidi di laga den bo bida. Man'e, abo ta choose ken ta hendenan ku bo ta disidi di laga control. Anto bo sa e ta asina erg kon hendenan ta buta asina hopi miedu den personanan djis pa controla nan. Man'e, e ta unbelievable! Man'e,

Bo no por bo no por laga hendenan bota miedu den bo, bo no por no matter what bo no por laga hendenan bota miedu den bo, pasobra e úniko kos ku Esai ta hasi ta kon krea kòntròl. Anto no tin nada mas pió ora ku bo no tin kòntròl riba bo mes, ora bo no tin kòntròl den bo choicesnan, ora bo no tin kòntròl den bo desishonnan, ora bo no tin kòntròl den bo sirkunstansianan. Dus. I bo sa kita ku bo nunka por pèrdè kontrol. Takom nan ta bendé bo e ilushon pa bo pèrdè kontrol. So, no laga, Mi bateria ta bai baha achi, mi tin ku bai chèj di koki. No laga hendenan hasi bo pensa manera, no laga hendenan buta miedu riba bo ni laga bo pèrdè e kontrol. Abo semper tin e kontrol di bo mes. Semper, semper bo tin e kontrol di bo mes. Semper.